Yeah, adɔfoɔ yɛntie nsɛm yi na yɛnhwɛ no yie especially this message ɛkɔma ɛyɛ attorney general ɛne NPP government ɛm sɛ nansa ntam ɛna ɛyɛ Kenneth Agyapong ɛde revelation bi baeɛ fa the late honourable JB Danquah ɛkwan a yɛfaa so a yɛde kum papa no. na wotie the revelation anaa nsɛm a ɔkekae a, I think sɛ nsɛm no ɛnsɛ sɛ yɛfa no traa kɛkɛ sɛ na yɛde hyɛ carpet ase. Ɛyɛ sɛ asɛm no yɛkɔ to the bottom of that matter. Efisɛ Ken ka nsɛm bebree na me de ama m'adwene si so sɛ na Ken nsɛm a ɔreka no megye bi di wɔ mu no sɛ, sɛ time a asɛm no sii yɛ yɛ twenty ɛm sɛ fifteen or sixteen twenty sixteen sɛ wohwɛ interview a ɛyɛ honourable Enim ɔne captain smart yɛ wɔ ɛɛ adom fm a wotie honourable Enim asɛm a na ɔka that time no a ɔkyerɛ sɛ aberanteɛ no mmerɛ kyerɛ no ɛna kɔɔ bi fie headquarters baeɛ ɛmaa asɛm no ɔmo yɛ ayɛ no low profile wei na kyerɛ sɛ ɛntwa yie nti ɛne Ken deɛ no a ɔreka sɛ asɛm no baeɛ a sɛbi nkorɔfoɔ bi din pue mu no nti ɔmo yɛɛ sɛ ɔmo nsesa asɛm no ɛma polisini Ken bobɔɔ polisini polisifoɔ din bɔɔ Kudole din ɔbɔɔ Dampare din wahu nti no Yes yɛakye onipa a ɔyɛ suspect anaa deɛ yɛsusu sɛ ɔyɛeɛ a ɛno no deɛ sɛdeɛ obiara ka no ɛyɛ ɔno a nanso no ɛyɛ obi na ɛbɔɔ no paa nti nsɛm a Ken reka Ken abisabisa a lot of questions saa koala nsɛm yi a ɛkɔsiiɛ a taxi driver bi yɛse yɛama no dan kwan a kwan a bisa ho nsɛm bebree a wɔse yɛnkɔ koala na yɛnkɔhwɛ nneɛma no wɔbisa nsɛm bebree nti asɛm wei NPP JB Dankwa ɛyɛ mo deɛ moaba power obiara nso mmoro mmara so nti no nsɛm a Ken aka yi I think sɛ the national security ne adeɛ Sɛ wo tie Honourable Enim, former MP for Boase, two thousand and sixteen, the video no ɛwɔ hɔ a mo hwehwɛ a mo kɔ hwɛ a mo bɛ hu. Nti no mo mma sɛbi you don't have to sɛ asɛm wei no ɛba bɛ yɛ ayi na yɛ nnya justice ɛmma yɛ papa no a wafiri mu no. NPP deɛ bi da nko ayɛ mo deɛ. Nti monkɔ to the bottom of the matter, owudifoɔ obiara a ɔka awudie no ho no nkɔyɛ sɛ yɛate sɛsi dɔndɔn ɛnɛ wakɔbɔ NPP din. Sɛ wotie Ken a asɛm a ɔkaeɛ na wode juxtapose deɛ Honourable Enin kaeɛ ɔne ɔne ɛɛm Captain Smart yɛɛ interview Adom FM tie ne nsɛm a ɔkaeɛ a ɔkyerɛ sɛ kaa a ɛde kɔeɛ camera twaa ne nyinaa ne nyinaa wɔ hɔ. Ken nso aka nsɛm bebree. Nti no ɛɛ sɛ asɛm wei yɛ kɔ to the bottom yɛ nim sɛ yes crime has no expiring date but pɛmpɛnso a aduru ne deɛ kɛn na aka no mo nfa kɛn na asɛm no sɛ o kɛn deɛ yɛ a ɔtaa kasa kɛn deɛ ebi wɔ hɔ a nsɛm bi wɔ hɔ a na wakeka ne saa mo mɛ nkɔ deep to the at least kɛn te ase polisifoɔ no a ɔbɔbɔ wɔn din they are all alive wate aseɛ. Nti no hwan na na ɛwɔ hɔ that time headquarters two thousand and sixteen na me place da kɔɔ na asɛm na ɛdeɛ nti na two thousand and sixteen asɛm no baa ne nea npp na ɛwɔ power o na yɛ place kɔɔ na asɛm no yɛyɛɛ no biribi ɛwɔ adɛn na aberanteɛ no sesei ɔsesa nsana no nti no npp mo mma JB Dankwa wuo no ɛnyɛ kwa. Aberanteɛ Sesi Dondon no deɛ yɛakye no, nanso ebi ka ho. Ɛsɛ sɛ yɛnya wɔn nyinaa na ɛyɛ nsuahunu ne wɔn a awudie ahyɛ wɔn ma because of political power no, ɛyɛ nsuahunu. Nti mesrɛ, this message is me direct no to His Excellency, His Excellency Ahobrɛaseɛ mu ɛna mede wei srɛ wo, gye bi da nko ara yɛ wo dehyeɛ. Nti mesrɛ wo. Menim sɛ yes ɛnyɛ wo na woyɛ attorney general deɛ but wobɛtumi ɛnyɛ sɛ wokɔ force attorney general sɛ ɔnyɛ deɛ sɛbe ɛboro mmra mmra so but woyɛ mmarani a wobɛtumi aboa ɛkwan bi so wo influence kakra bi nso bɛtumi aboa asɛm yi menim sɛ mmra no yɛahyehyɛ ama obiara sɛdeɛ ɛsɛ ɔyɛ no asɛm wei no. Ɛsɛ yɛkɔ to the bottom of the matter. National security coordinator ɛne ɛɛ minister mo nyinaa Mr Kɛndapa Honourable Kɛndapa ɛne interior minister ɛne kyɛ sɛ mo a mo ka bi a ɛwɔ mu na mo mmoa na asɛm yi yɛnkɔ the bottom of it. Obi biara a ne ho bepue asɛm yi no, momfa ne ho nkyɛ no. Ken akasa. Momfrɛ no sɛ ɛbɛyɛ a mpanyimfo a wɔbobɔ wɔn din, polisifo a wɔbobɔ wɔn din wɔ hɔ. Because wohwɛ response no a President Mahama Atwet no de baeɛ no a, yɛnhyɛ da ntɔ aso mu papa. Enti no monkɔ to the bottom of this matter. Yɛn mma JB Danko awuo no ɛnyɛ kwa. Sɛ obi ntumi nku no, obi ntumi nni bɔne sei. Na wɔn a ɛyɛ ɛka ho a ɛyɛ saa adeɛ no, na wɔn nenam hɔ. Enti no, ɔmampanin, wei deɛ, mesrɛ wo, yɛmmoa. na JB Dankwa nnya justice a emu yɛ duru paa.